Veru, meta jċemplu huma jiħdu qatgħa u ħafna drabi l-membri parlamentari joħdulek xi ħaġa.
Għaj ma kif għajjet! U mhux aħjar ħabba l-obeżità? Wow!
X'inhi di? Obeżità!
Wow, erġa' għidhieli! Obeżità!
U xi tfisser? Aħna Maltin ġejna l-ewwel fl-obeżità! Mhux bilfors taħt il-Labour f'kollox qed niġu l-ewwel!
Int taf x'inhi obeżità? No.
Obeżità ġifieri li aħna l-Maltin l-iktar illi għandna xaħam ma' ġisimna, taf? U msomma vera taħt il-Labour għax kulħadd ixaħħam 'il kulħadd. Ejjeh!
Mela għalhekk! X'inhi? Għalhekk tawna karrotta biss! Min?
Dak, il-Membru Parlamentari Tonio. Tonio l-Fenech!
Dak kien żmien meta kien jagħmel il-budget Tonio Fenech. Il-mami tiegħi qaltli li dal-budget kien budget kożmetiku. U xi tfisser? Ma nafx, imma l-għaqal għal Simon tagħmel sens.
Mhux forsi għax għollew il-cosmetics u. U kif illi għandi kun smajt illi anka irranġaw il-minimum wage. Veru kif għamluha? Minn minimum ġabuha miżerja.
Isma', imma kemm ħadna gost aħna u ġejjin waqafna għand il-Ministru Mizzi. Konrad?
Konrad! Jekk ħa jitkellem nitlaq 'il barra! No, no, ibqgħu, ibqgħu. Tana biljett għal tnejn biex immorru ġurnata f'Faln. Fejn? Fuq it-tanker tal-LNG. Wow! Mhux ħa niġi miegħek għax qalulna, anzi Simon qalli li dak żgur ħa jiswa.

Illi mhux ħa niġi fuq it-tanker għax anke intom vera ġibtuha kerha il-bajja ta' Marsaxlokk. No! Il-Mummy qaltli li kważi kważi kif ġie hemm fil-bajja, ġie veru jaqta' fejn il-luzzu ġie ħelu. Mela, bellezza! Insomma, hi, jiena żgur mhux ġej miegħek fuq dak u kif nitilgħu aħna n-Nazzjonalisti nneħħuhulkom minn hemm.

Vera, vera tidher kattiv u tal-biża'! Vera, jien taf minn min nibża' minn Joseph. Rajtu jagħmel id-diskors tal-budget u jkun qisu ljun u jkollok bżonn l-issiġġu biex ma jigdimekx, imma intkom tal-Labour sraqtuhomlna tliet siġġi, iih! Imma kemm, kemm ftaħar, kemm għamilna affarijiet tal-Labour! Għamiltu ħafna, imma mal-anzjani m'għamiltu xejn, qed imutu bil-ġuħ,

Tridu tgħiduli b'attività li hemm għada. Mela, għandna għada, għada, u ħa nagħtik żewġ biljetti wkoll biex tilbes kostum tal-Halloween fil-Ġampula. Mhux għax għandek bżonn. Zombie Nation huwa parties bil-music tan-90s, jekk tiġi u tkollok l-aqwa kostum tirbaħ vjaġġ ukoll. Iva?
Fil-Ġampula. Issa ngħid il-Mendi forsi titħajjar. U xi ħaġa żgħira oħra bħala dan u san, nhar it-Tnejn qed ngħidu l-ġenituri u t-tfal jekk iridu jiġu trick or treat vera magħna, tajjeb, Qed niġbru ten euro m'għand il-kbar, five euro m'għand iż-żgħar u mbagħad se mmorru bihom imma ħa ntuhom il-missjoni wkoll. Ġifieri jekk jridhom jingħaqdu magħna. Proset, proset.
Proset tax-xogħol li qed tagħmlu anke mal-missjoni. Grazzi.